Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bubuhannya tatamu lagi lawan ulun Mang Rojali Nang membahas kisah-kisah nang tajadi di Samarinda dan di sekitarnya Dalam edisi permulaan Licak Liputan Kocak! Imbah dilantik jadi angguta diwan satu September, Haryanto, puguan wakil rakyat ngini kadada mamikirakan nasib rakyat nang di bawah, tapi malah bapikiran manggadaikan SK pangangkatan ke bank. Bah lah, gasan mudal apa jua kah tu Om?

Lain kesah hanyar ni, lawas sudah nangitu, tapi kada jua dilarang. Imbah dilantik satu September lalu, anggota dewan malah mikirnya handak menggadaiakan SK awan bank. Bujur-bujur pian ni om, apa gerang handak pian om, om. Taubat om ai, taubat. Amat Tunggul, sekretaris dewan bepadah, info nang tadi tu bujuran. Ada bubuhannya dewan nang sudah mangajukan pamuhunan gasan manggadai SK pangangkatan bubuhannya jar. Kada main-main walai, inya bisa mainjam sampai lima ratus juta jar. Kawa nukar utu lima ratus juta oh, bah. Kami tu kada tahu persis jua pang bubuhannya tu gasan apa bagadai SK tu, tapi mungkin gasan bayar hutang mungkin lah atau modal kawin kawa lah. Nah, jadi sudah ada dua orang tuh yang apa mengajukan minta olahkan surat pengantar ke sana. Sebenarnya mun itu berhasil bubuhan berdua, aku anak-anak jua pang manggadai. Tim licak mewawancarai jua bubuhan dewan gasan mambarikan katarangan. Sakalinya bubuhannya tu kada supan mangakui, dasar tabal tabal muha bubuhannya tu lah, tabal nang kaya dempul, tabal banar. Takut napa pian? Kaya apa kesahnya pian sampai begadai SK tu? Nah ni, kada ada kredit nang kada pakai uang jaminan tu kalo, kada pakai jaminan. Nah ulun ni handak membuka usaha gasan kolam unjun iih ja kena, tapi kada ada duit ganalnya lagi. Jadi duit halus haja lah yang adanya? Iih duit halus haja, nang kolam tu kena ulun handak isi macam-macam iwaknya, iwak pintit lah, iwak saluang, papuyu, sapat, wan macam-macam ai kena. Nah kaitu pang kesahnya ulun begadai SK. Karitikan datang tumatan LSM Pujuk tiga puluh. Ujar bos geng Pujuk tiga puluh ngitu, Kurlus tu ha bepadah, fenomena gadai SK ngini kada pantas ja sidin. Barisupan haja jar, barisupan. Inya tu beharap partai pulitik kawa menagur bubuhannya nang gadaikan SK ngitu. Biar dapat sangsi, sangsi aja uma yang ningitu, biar kada mucil lagi, biar Indonesia kita bersih om, sangsi berataan om, sangsi. Ini maka bujur-bujur membari supan banar, kita kan tahu angguta diwan ngintu digaji malalui pamilihnya, malalui APBD, ini inya nang bahutang tapi nang mambayari hutangnya pamilihnya sorang nang malunasi, an. Ngintu bujur-bujur mari supan banar, sabujurnya satu-satunya nang manyaring tu adalah partai pulitik di bawah caleg itu bagawi. Harusnya partai pulitik itu nang managurnya. Oi bubuhannya masih dari anggota diwan, asli banyak bujur tingkah laku bubuhannya ni heh, ada-ada hajalah beh. Jadi, buhannya ai, tahu kada, parjalanan dinas ngitu bubuhannya anggota dewan Samarinda nih, dalam setahun ngini bisa sampai tujuh miliar! Tujuh miliar wal ai, tujuh! Kada ngising banyakan, gila kada? Siuk ulun melihat duit si itu, banyaknya! Jadi, dalam sebulan haja bubuhan anggota dewan ngini pasti ada ja jadwal keluar kuta. Nyaman bujur lah begawi, cuma bejalanan haja. Ini begawi kah? Handak liburan? Nangke ini kisahnya. Kampung nang jauh bakal ku tuju Kampung nang. Kesahnya gasan manunjang tugas pokok wan fungsi bubuhan dewan.

Jadi, dalam sabulanan ngitu, anggota dewan paling kada sasakali malakukan parjalanan dinas ke luar kuta. Ada kemungkinan labih dari sakali, pabila inya dapat undangan dari daerah lain. Undangan kawinan kah ngitu, undangan sunatan kah, atau undang di laut kah, Cil? Berapa sekilo, Cil? Hahaha. Ujar si Udin Dacing,

Anggaran yang disiapkan gasan masing-masing angguta sepuluh sampai sabelas juta. Beuh, banyaknya. Lumayan kalo sepuluh sampai sebelas juta ngitu. Gasan nukar sanggar gin kada habis-habis tuh sebulan. Saksikan licak liputan kocak hanya di Samarinda TV. Nah, babulik pulang lawan ulun, Mang Rojali. Hehehe. Nih, ada kisah hanyar nih bubuhannya ai di rumah. Hanyar sarak, saurang janda tiga puluh satu tahun jadi pengedar narkutika. Uma, narkutika pulang kadada habisnya. Waktu digerebek, Inya handak mambuang barang bukti ke dalam wadah bekamih. Uma ai bisanya kayatu cil. Lihai bujur si acil janda ni lah. Urang wc tu cil dipakai sagan buang air, inya kada. Dipakai sagan buang sambu. Nang kaya ni kisahnya pemirsa.

dua koma lapan gram tu kaya amat. Suyanti nginih badiam di Jalan Perintis, Kecamatan Sungai Pinang. Inya ngitu hanyar sarak lawan lakinya, jadi kada karuan, lalu ai bejualan sabu. Sidin nginih mendapatkan barang haram nangitu tumatan hodengan hanyarnya nang pangedar jua. Cocok ai ya klo dikawinkan, sama-sama pengedar, sini ulun jadi panghulunya klo, mau ai ulun cil ai. Nanang Galagar bepadah, ujar sidin ngitu pas digerebek, si janda handak mambuang barang bukti tersebut ke dalam lubang bekamih. Bedasarkan keterangan tersangka jua, yang hanyar ini inya sudah pisah lawan lakinya. Mana wayah-wayah ini jar tadangar beisi hodengan hanyar jua. Mana hodengan hanyarnya itu kiapa ai beisi hutang jua jar lawan urang tu. Nah ditagih kadada duit malah yang dimintanya sabu lagi. Tu yang kada masuk diakal. Tu yang maulah yah katahuan tatangkap. Ujar si Nanang Galagar ngini, tasangka maminta sabu-sabu ngitu lawan hodengan barunya nang bagawi sabagai pengedar jua. Coba ai bagi yang halal, jangan nang kaya ini. Taubat sudah, taubat. Kenapa pian jadi pengedar? Kayapa lah, kada jadi pengedar ulun ni kalo janda kada balaki lagi. ditinggalkan laki bebini lagi paksa ay aku berjual sabu-sabu berjual sabu-sabu tuh kan nyaman kalau duitnya handak berjual nah apa lagi kada bisa sekolah kada dahulu mau berjual sabu-sabu kada sekolah nyaman banyak berduit itu pang jadinya aku jadi pengedar sabu-sabu berapa lawas pian jadi pengedar dua tahun aduh bujur-bujur Suyanti Suyanti sudah janda masuk penjara pulang sakitnya ngitu heh balumut cil ai pian di penjara tuh mut cil balumut. Salasa dua puluh tiga September dua ribu empat belas. Jam ampat subuh bubuhannya, pulisi berhasil menciduk seorang nenek nang kaya banyu haja diciduk lah. Urang nang bediam di Jalan Palita enam Samarinda ngini jadi pangidar narkutika. Uma ne, pian ni ne jadi pengedar kan ne, sudah tuha ne ne. Waktu ditangkap, Nenek ngini, di dalam dompet sidin tu terdapat dua belas poket sabu lawan empat biji ekstasi. Pah, bujur-bujur nenek ni lah, coba basimpanan obat mangga haja kah ne ni kada basimpanan sabu. Nang kaya ni kisahnya bubuhannya. Oh mabuk, mabukan lagi Oh sabuk, manyabuk lagi Oh mabuk, mabukan lagi Oh sabuk, manyabuk lagi Pangidar narkutika kada kenal lawan umur. Nah, ngini buktinya. Nenek lima puluh satu tahun, ngarannya BN, nang janda tuha. Jadi pangidar narkutika. Uma ai lah ne, pian ni sudah bawa tanah masih haja babuat kejahatan. Coba kah mamikir akirat. Insap ne insap, sudah babau pian tu ne ai, bawa tanah ne ai, babau. Sidin ngini biisi anak tiga. beisi cucu jua jar nang badiam di jalan Sultan Sulaiman, Pali Kaanam, RT lapan belas Kelurahan Sambutan nginih ditangkap hari Selasa tanggal dua puluh tiga September jam empat subuh. Utusan nginih mengaku inya mencoba-coba haja mengedarkan sabu-sabu di sekitar rumah. Cobakah ne pian ni mengedarkan kebaikan? Ini kada, sabu-sabu. Tadi kan ada laporan dari masyarakat, Aa, kita datang ke TKP, langsung, waduh sakalinya, ay, orang tuha, GL ngarannya, Aa, ngaran samaran, malakuakan penjualan sabu-sabu, bacucuan lagi, handak bajualan. Kada mampu, handak bagawi kada ditarima, kasian aja pang ai. Haa, dua ikung cucu, maka aduh ngalih banar diurusi nah si palaku. Imbah ditangkap, si nenek ngini masuk penjara. Nek, nek, bujur-bujur lah di sana nek, kalo subuh sembahyang nek ai, kada nya menyabu nek, hehehe. Hanyar tahu ku si nenek GL tuh anu. Pengedar sabu-sabu mandibar hati, pah bujur-bujur takajut, di kampung tu orang kada tahu pang namanya si Nenek Galuh tu, orang tahunya Nenek Gayung tu, orang pinandu tahu Nenek Gayung dari ujung ke ujung tahu pasti Nenek Gayung kada tahu Nenek Galuh, bah bujur-bujur takajut memang tahunya inya pengedar sabu-sabu kaya itu. Pantas haja waktu tu pinang meungut di muka lawang mingkuti remote tipi. Kusangka apa ka remote tipi, paraki sekali kalinya mingkuti anu hape hape andruid. Main COC dengan angry beat, bah buang perangai memang tu tantanda handak tangkap pulisi sudahnya penyender sabu sabu itu. Saksikan terus Licak, liputan kocak hanya di Samarinda TV.

Wayah ini kadada tarawat lagi buannya ai, mambuang duit haja. Aduhai heh. Selain ngitu, menjadi wadah bakabun wan baungutan nang babujangannya. Pas saya sudah wadah bepacaran di situ jadinya ya klo. nah, nang kaya ini kisahnya.

Tarminal panyanggah Bukit Waluh digawi model imbah rampung, sampai wayahini balum jua digunakan bubuhannya. Sampai runtuh ngini jadi saking lawasnya ngitu bubuhannya ai. Hasilnya, wayahini terminal ngitu kaadaannya kada tarawat lagi sudah bubuhannya ai. Ngini kelihatan tumatan kundisi bangunan nang sudah ditumbuhi awan rumput. Bahuma aja sudah di situ di terminal itu bubuhannya ai. Tarminal nang manghabiskan duit sampai sepuluh koma tujuh miliar ngitu buannya ai hanya dijagai oleh saorang haja. Hasilnya, bangunan tuha ngitu dimanfaatkan oleh urang-urang tertentu buannya ai gasan wadah maksiat wan wadah bamabuk-mabukan. Bujur-bujurnya lah, kasampatan bujur mencari wadah nang kaitu buannya lah, bujur-bujur. Salain tadi, ada jua nang mananami gasan bekabun waluh. Nyaman banar hasilnya di gangan surang di rumah, kada betaha lagi ke pasar manukar. Nang kaya ini pang keadaannya sudah nah, melihat surang ikam nang kaya apa, kada tapi taurus banar. Maka bila rami sore-sore itu nah kakanakan bebinian itu bepacaran. Asingnya ha ke hujung sana ke hujung sana bilang beragapan surang ni titik aja bang menyuliur melihat tapi ngalihai di berat urang tu rajaki mata maka bilanya bemojokan itu beciciuman lah apa lah ngini serba salah surang ha managur apabila malam raminya urang beminuman nang kakanakan handak ditagur salah kada ditagur salah bujur bujur memberi muar. Apabila nya bisukan tu uyuh banar manyimpuni sagala botol-botol minuman itu. Sabak. Ngini pang rancak nah kawan mananolongi. Apabila nya kadada gawian itu inya lah datang ka sini mandangani mananu rumput di sini. Kadang-kadang kami ni nah batatanaman ai sagala waluh ngini nah daripada nukar malarai kan. Gasan di rumah tu gasan mangangangan sayur. Ujar warga nang ngarannya Iwan Pitak bapadah tantang jaman bahari sabalum dibangun triminal ngituh buannya ai. Nang beisi ngitu ngarannya Haji Utuh. Lalu dijual lawan penguasa urang sugih.

membuang-buang duit saja jadi ibaratnya tuh kayak pola berhentu jadi ah terminal tuh jadi dipakai orang buat apa nggak sam jualan nggak sam wah macam lah ada ya kayak tua itu kan menikmati makanan khas orang barat dengan harga bujur-bujur murah kada perlu lagi becari bejauh-jauh wayah ini di Samarinda manyadiakan makanan orang barat dengan harga bujur-bujur murah acil peah syukuriah nang manyadiakannya nah datang haja ke sungai kledang nang berada di samarinda seberang kada usah jauh-jauh lagi nah kaya ini kisahnya. Inyalah acil peah sukuriah nang biisi warung peah babinian nang lahir di jembayan ngini manampaikan makanan hanyar di warung ampunnya bah lah cil makanan apa pulang ngitu cil lain makanan indonesia atau makanan jepang buannya ai Tatapi, makanan urang barat jar. Nang kayapa kah makanan urang barat ngitu lah? Barat banar pinanya. Warung Peah baisi dua macam makanan hanyarnya, yaitu sosis Amerika wan mihun Balanda. Ngitu lah masakan urang barat jarnya. Nang mambedakan rasanya ngitu, yaitu sambal Acil Peah nang padas bujur buhannya ai. Kada tahu barapakah sidin bapirik lomboknya ngini? Lima belas buting kah cil? Oh ada acara wawancara lih lah, nah orang bejualan diwancarain nah ulun ni bejualan tu kada satu macam tagal habisan banar ai lagi nah tinggal nang ini macam-macam sebulan sakali macam-macam masakan ulun nih ada nang ini handak tahu sosis amerika nah han sosis amerika hanya tahu yang mana.

Ujarnya Acil Peah, warungnya ngitu kaina maulah pulang makanan hanyar lagi jar. Masih dirahasiakan ujar sidin. Nang pasti, ditunggui aja buhannya ai. Tunggui aja Jar Acil, tunggui sampai balumut.

Mang Rojali dalam acara Licak, Liputan Kocak nang membahas kisah-kisah nang terjadi di Samarinda dan di sekitarnya. Inilah Licak salanjutnya. Bubuhan pulisi Samarinda barhasil menangkapi empat pamuda bujang nang lagi asik pesta lem di dalam rumah nang kadada penghuninya buannya ai. Uma ai lah kekanakan wahini, mabuk-mabukannya pakai lem. Hahaha. Ulun maka dulu naik bis gin dah mabuk temuntah-muntah sampai. Hahaha. Nah, nang kaya ini kisahnya.

Bali tampat sambutan dilalui lawan pesta ngelem bah bubuhannya ay ngelem pulang kanakan wayah ini barikit hidung dapatnya tuh dilem sakitaran pas jam 10 malam bubuhan polisi Samarinda Manangkapi bubuhan nang haratan ngasik ngisap ngelem tadi tuh bubuhannya hai. Ampat urang nang dibawa ke kantor pulisi ngitu dan langsung haja ditetapkan sebagai tarsangka rasakan buhan ikam hai ngelem tarus pang jara kada ikam jara kada. Ampat urang tadi ngarannya Adul Kurus, dua puluh lima tahun, Amat Baburak, dua puluh enam tahun, Ul, dua puluh tiga tahun, dan saikung lagi, Maing Jagau, sambilan belas tahun. Uma harat banar lah ngaran-ngaran bubuhannya ni. Ah, kaya artis-artis Korea jua. Kepala Pulisi Samarinda, Utuh Tungkil bapadah, Pesta ngelem ngitu dilakukan di dalam rumah nang kadada urangnya bubuhannya ai. Ada laporan dari warga, ujarnya tu di pinggir kota Samarinda nang pasnya tu di sambutan di daerah berumahan sambil kopi. Ada bubuhan nang bujangan lagi pesta ngelem di rumah kosong. Bubuhannya ni pengangguran seberataan, kada ada gawian, haur ngelem tarus ujar warga. Lalu ai kami betindak kesana menangkapi buhannya nang lagi bepesta ngelem itu. Ujar sidin bubuhannya ai, rumah kosong gasan pesta ngelem ngitu pas bujur dah bahadapan langsung lawan toko bangunan nang bajual ngelem situ bubuhannya ai, pas ai kekanakan nukar disitu parak pang lawan bejual ngelem. Kami ni pengangguran seberataan pa ai, pusing kedada gawian, duit kada baisi jua, handak mabuk nukar minuman kelarangan. Pas ai kami nukar lem nang murah-murah haja, sagan mabuk-mabukannya. Keitu pang kesahnya Pai. Dari penangkapan ngitu, pulisi mandapatkan sebuting lem nang dipakai gasan memabuk-mabukannya bubuhannya ai. Bah lah canggih banar, lem wayahini bisa mamabukan jua lah. Ulun ni dibawai haja ai Pak ai, ka makawalan Pak ai. jadi empat tua ngelem eh eh udah lah pak ai. Nah bubuhannya ai, baampatnya dimasukan seberataan ka dalam panjara. Nah balumut bubuhan ikam dapatnya walai disana di panjara balumut bubuhan ikam balumut.

Wayahini barang-barangnya, ujarnya tu tumatan harian ngitu, jam dua belas malam, agen wan pedagang makanan samuaan jadi mengeluhakan dengan keadaan nang kaya ini. Nah, nang kaya ini kisahnya. Tumatan dahulu aku sudah tahu semua tantang kalakuanmu. Nang maulah urang kada katuju Rasa handak kutawak lawan batu. PT Pirtumina manaikan harga LPG dua belas kilogram tumatan harian tu buannya ai, pas pukul dua belas malam jar. PT Pirtumina ngini manaikan LPG dua belas kilogram ngitu saharga saribu lima ratus kilogram atau lapan belas ribu sabutingnya. Bagaru-garu pulang pala Daeng dapatnya walai. Imbasnya harga di agen manjadi balarang buannya ai. Nang awalnya ngitu harganya sembilan puluh lima ribu sampai sembilan puluh tujuh ribu Sabutingnya, wayah ini manjadi saratus anam balas ribu dua ratus per bijinya buhannya ai, tapi cik pulang kepala daeng dapatnya. Keadaan nang kaya ngini dikaluhkan awan Amat Jajulung, Katua Perkumpulan Minyak wan Gas ngini, Ujar Amat baturun, penurunan jumlah tumatan tiga ratus dua puluh tabung per hari wayahini menjadi seratus tabung per hari. Rugi bandar ja Amat, rugi! Kalau ada kenaikan nang kaya ini kan awal-awalnya haja menurunnya, imbah tu hanyar stabil lagi. Satu bulanan imbah tu lah hanyar stabilnya lagi pang. Ngarannya gen kenaikan barang kan pastinya permintaan tu jadi bekurang, biasanya satu gerobak menurun banar menjadi setengah gerobak wara kaitu, itu aja pang keluhannya. Selain itu, nang beisi warung gaduh-gaduh, Acil Marpuah, bepadah, inya nih balum tahu kenaikan harga lpg dua belas kilogram nginih buhannya ai,

Ada jua penderan warga dengan kenaikan lpg nginih. Bujur-bujur kededa gawian ikam pemerintahan nih, bujur-bujur memang. Harga lpg dinaikannya uma sangkal hati kaya dikerukut bidawang tu pang sudah hati nih ikam, uma. Tolong ikam, aku ke sana ke ujung sana bejalan tepaluh liir meangkat lpg ni nah, tetakun dengan urang, Ucil wadah kalo berapa harga lpg ini, anu ja masih dua belasan tujuh belasan ribu ja harga, uma tekajutnya makan duit kada cukup lagi uma, padahal tu duit tu pas-pasan pang sudah, sudah memang sudah diperhitungkan memang sudah. bejalan aja lagi mencari lagi betakun lagi berapa harganya cil LPG naik ya uma ayah oh, kasihannya orang terpaluh liir limboy paluh ke sana ke sini mencari kada ada lagi dah harga LPG yang harga lawas lah Hah, uma memang harganya kada seberapa pang naik cuma pang Kita kan bubuhan urang miskin kan, bubuhan urang sugih yang kami ulun ni kan masih bejalan batis tuh. Takajut ai ulun mandangah harga LPG ni sarabanya naikan jua. Mau kada mau ai ulun manaikan jua. Sudah uyuh awak maangkutinya, kahujungannya kada sabarapa jua. Habis hagan baurut banar ai kahujungannya tuh. Saksikan licak liputan kocak Hanya di Samarinda TV. Pada hari Minggu kamarian ngitu marupakan hari bahagia antara Ajis Impactful wan bininya, Anggun Sumingah. Nah, Ajis ngini adalah anak pejabat nang ternama di Samarinda. Pesta ni berlangsung mariah buannya ai. Nah, dilangsungkan ngitu di lapangan parak rumah sidin. Nah, nang kaya ini kisahnya. Cuy kambang kambang lalaki pakaiakan di malam arba kambang goyang di ujung galung.

Aziz ngini adalah anak pajabat nang tarnama di Samarinda. Banyak undangan nang datang. Sampai-sampai kada kamuatan lagi wadah hagan duduknya. Sakampungan lah nang diundang ngitu. Nang kaya Rapi Ahmad jua Aziz ngini lah. Salut unda. Acara nang diadakan di lapangan parak rumah pejabat ngini, ujarnya ngitu manghabiskan dana bamiliaran jar.

Pajabat nang tarnama di Samarinda ngitu bapadah, Ini adalah pesta pangantenan nang bujur-bujur mariah jar. Nang kaya Raffi Ahmad jua lah mariahnya. Kayapa persiapannya hari ini tadi? Ya, alhamdulillah kita persiapannya mulai hari Jumat tu masyarakat di sini membantu kita, menolong kita.

Banyak tamu nang membari harapan gasan pengantin ngini. Bujur mantap tamu-tamu ngini lah. Kaya apa tadi di acaranya anak bos ini. Wah pokoknya rami tu pang luar biasa raminya lah pokoknya sampai bubuhannya aja yang pelayan-pelayan aja kada kawa baduduk lagi. Anu harapannya buat

Acara licak selanjutnya minggu depan. Ulun mewakili kru nang bertugas pamit undur diri. Salam licak, liputan kocak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar pakaian, jar paninian urang bahari. Eh eh udah bapak ai.

Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatamu lagi dengan ulun bubuhannya ai, Mang Rojali. Dalam kisah-kisah nang serba licak. Inilah licak, liputan kocak. Nih ada kisahnya bubuhannya ai. Masuknya banyu laut jar ke Sungai Mahakam, tung lain karena kemarau berkepanjangan. Tatapi, bubuhannya jua yang menimbai uyah ke sungai. Nah, ham, sungai ngini akibatnya babanyu masin. Nah, ngini sungai gat palaut. Nah, nangkini liputannya bubuhannya yang kini. Sungai Mahaka memecah buih basinar putih diayun angin pun rumbiah. Kemarau nang panjang. maulah banyu sungai menjadi masin diitihi oleh dosen Fakultas Kehutanan Samarinda. Ateng cucur, sidin nginih malihat sungai tecemar banyu laut. Kajadian kemarau nang kaya ngini sudah manjadi musim tahunan, nang pasti tu taulang lagi. Imbah diteliti sidin bujur-bujur, nang maolah banyu sungai menjadi banyu laut ngitu lain dikarenakan musim kemarau jar. Sakalinya, banyak bubuhan nang membuang uyah ke sungai nang meolah banyu menjadi asin. Bah, nginih penyebabnya sakalinya lah. Kira gara-gara musim kemarau, sakalinya bubuhannya jua menghambur uyah ke sungai, kah? Kacau bubuhan nya ngini. Adaan Samarinda, Samarinda nang musim karing tadi banyak kita ni banyak bisi sungai mulai Mulam Hakam, Sungai Pacah Hilir, Alau Lalang haja batubara. Nah, memang surut pang banyunya, tapi masih ada haja

Jadi, jar kalau banyu sungai kada cocok, jadi paksa ai dihamburi uyah, biar masin banyunya jar. Bujur jua ikam Sum. Kami ni bepeliharaan iwak laut, maka dari itu kami bedua ni nah mahamburi uyah di sungai, di sungai mahakam ni supaya rasanya masin banyu tu, biar iwak kami tu hidup samuaan. Kami ni banyak pang bepeliharaan iwak. Sudah iwak barunang, iwak biji nangka, banyak ai pulang yang lain. Jadi alasan kami yang mahamburi yang kaya ini supaya masin banyu mahakam tu kaya itu pang sudah, tiap hari kami mahamburi pokoknya kada tahu lagi bakarung-karung sudah uyah tu. Supaya iwak kada mati. Ya bujur supaya kada mati jadi nyaman jua kan istilahnya bila nya ganal kan bajual kada kaya bubuhan nya tu kan bisi karamba tu kan macam-macam iwaknya bubuhannya di sana emang iwak sungai atau banyu tawar nang kaya iwak nila nang kaya. patin bebuhan nang kaya iwak mas nang kami ni lain langsung datang di laut sana kami mambil menukar dengan bebuhan nelayan di sana itu pang sudah jadi mah seurang warga nang berasal tumatan kampung ini melapor ke kantor pulisi harian tu bebuhannya ai karena merasa tertipu lawan situs jejaring sosial nang ada di luar sana jar akibat penipuan nang kaya itu Kurban ngini banyak banar ruginya, sebanyak apakah ngitu? Nah, handak melihatkah? Ngini liputannya. Hooy kapiragahan Sifat nang kada cucuk Rasa apa ingiannya Rasa apa haharatnya Di. Jangan gampangan tagiur lawan harga nang murah oleh online shop nang mangaku baisi produk dengan kualitas bagus, jar Sabalum bujur-bujur memastikan kabujurannya. Jika kada, nasib pian sabarataan akan sama wan Adul Hakuk, nang baasal tumatan kampung ngini, inya malaporkan nasibnya ke kantor pulisi sabagai korban nang kena tipu, jar. Adul nang diwawancarai tumatan trepon ngini manjadi korban online shop pas manukari handphone jar. Sakalinya nang dikirim lain handphone tapi salawar handap nang mereknya BB jua. Ulun ni supan pang diwawancarai tu batamu langsung, jadi lewat telepon aja ulun diwawancarainya. Kayani pang kesahnya, Oh ne hanyar haja pang bisa be bbm an tu uma wawan main internetan jadi hanyar hanyar bisa jua pas bemain bb tetamu lawan situs www galau galuh galau dot com nang manawari ulun barang barang elektronik tatarik ai ulun jadinya pina dilihat bagus bagus pang barangnya Ulun tukar ai, transfar ai duit, sakalinya harau yang datang selawar handap, lain handphone nang datang, salah kirim nya jadinya urangnya tu, rugi ai ulun jadinya. Ujar si Adul, Inya ditawari melalui bbm wan balanjut sampai manukari barang nang dipilihnya di website www galuh galau cucc jarnya Adul. Sampai wayahini, pulisi masih manyalidiki kasus nang menimpa Adul ngini. Ujar pulisi, Adul salah tukar barang. Bah, bujur-bujur ikam ni Dul, Dul. Wah, ini kami masih menyelidiki masalah kasus nang menimpa si Adul. Kasian aja pang sidin ni, iih, namanya nang urang kampung ni, nang hanyar-hanyar aja tahu jua di internetan. Aduh, ujarnya tu sidin tetipu pas belanja online. Rugi banyak jar, eh oma kasian banar ngarannya jua urang kampung ni kaya itu tu ai banyak tatipu. Handak sidin manukar HP HP BB sekalinya dikirim selawar hirang nang mereknya BB jua. Waduh jadi ini kasus masih kami selidiki nih. Hehe. Buat pian seberataan, jangan kada ingat lah Tonton Licak, liputan kocak hanya di Samarinda TV. Babulik pulang lawan ulun Mang Rojali Nah ni ada kisah hanyar ni Bamurahnya harga batu bara Meulah banyak perusahaan Maampihkan karyawannya Tabukti, tahun ngini sudah banyak diampihkan karyawan ngitu, makin banyak pengangguran, aduhai heh. Nah, handak tahu kah liputannya? Nang kaya ni bubuhannya ai liputannya. Ditamui di wadah gawiannya, Kepala Dinas Ketenagagawian bepadah Amun batu bara kada kawa diulah pulang, wajar haja mun batu bara lakas lingis. Makanya pas harga batu bara bamurah, perusahaan mulai mengurangi karyawannya, ujar sidin. Batu bara wahini mulai gali sudah batipis, kajadian di garit tarus. Selain itu, harganya mamurah jua, Karna itu perusahaan menjadi rugi, lalu hai banyak perusahaan tambat nak mempecat pegawainya, batu ujung jadinya pengangguran di mana-mana, kasiannya pangkalan bubuhannya itu kedadang gawe lagi. Tukijan bepadah pulang, ujar sidin, di wadah tambang batubara di manapun tu sudah tipis, Sudah banyak tenaga kerja nang diampihkan ja, kasihan banar heh. Akibat banyak karyawan nang diampihkan ngitu, maulah ucup Halimandan menjadi pengangguran. Inya kecewa wan sikap perusahaan nang kaya ngitu. Wayahini inya jadi tukang tapas ambal nang dibantui wan anak bininya yang. Bujur-bujur kecewa unda. Aduh bujur-bujur perusahaan nang maampih ulun ni bubuhannya aduh. Heh handak makan napa lagi anak dua bini di rumah makan napa mun batu bisa dimakan ulun makan ulun unjuki ke bini. Nah kene ni pang gawian nah habis diampihi urang batubara. Tukang tapas ambal wahini apa tu lagi sampai anak ulun nah taumpat umpat jua hang ya kalo kasihan kami. Sempat kada mendapat dukungan wan keluarganya menghalang gasan Nanang Kakura untuk menggapai impiannya menjadi tukang gambar bubuhannya ai. Begawinya lawan karas bah sampai inya menjadi tukang gambar nang hebat pokoknya inya Ulun handak jua nginih digambarakan lawan Nanang Kakura. Nah, nang kayni kisahnya buhannya ai. Awak kurus kering karena tamakan limping Awak kurus kering akibat nang kada guring. Nanang Kakura, lalaki lulusan pesantren asal Banjar nginih, pas baumur tiga puluh tahun, Dikenal sebagai tukang gambar muha, awalnya tumatan dua ribu empat, Nanang bepadah sampat kada mandapat izin tumatan keluarga ganalnya di rumah. Menjadi seurang seniman, ujarnya marupakan tantangan terganalnya karena Inya sama sekali kada suah secara khusus manggambar. Ulun ini urang perantauan, handaknya tuh tulak ke Jakarta pang handaknya, cuma pas di anu di terminal sana teguring ulun, habis tu pas tebangun bagagas ulun naik anu naik kapal, sekalinya tesalah naik kapal, kesini ulun ke Samarinda, nah Samarinda nih kan Nyari gawin ngalih, nah untung aja ulun ni biisi anu hobi, ulun ketuju lagi halus tu menggambar-gambar, gambar urang, ada pang dibari duit dulu masih paling paling berapaan dulu lah lima ratusan seribuan, nyari gawin ngalih bujur di sini, jadi ulun mulai hobi ai menggambar-gambar kaya ini, nah gambar-gambar kaya ini ni paling kalau kaya ini kalau yang model-model kaya ini kalau yang handak bagus paling lima puluh ribuan gasan biaya hidup, banyak pang urang mesan-mesan di sini. Tumatan tahun dua ribu empat ngitu, propesi sebagai tukang gambar itu digawinya. Pas ngitu, inya sudah dipercaya maulah gambar muha urang-urang nang cukup terkenal di Samarinda ngini. Lakinya si Diang Katinting ngini lebih nyaman mgambar di padang urang banyak jar. Si Amat Ulin nang muhanya handak digambar ngitu bepadah, ujarnya, si Nanang ngini kalo mgambar tu bujur-bujur mirip jar. Ulun ini senang bujur lawan foto-foto tu, jadi pas melihat tukang gambar muha ni handak ai minta gambar kan mudahan ai ulun mirip artis india lain siti badriah pang. Tonton terus Licak, liputan kocak hanya di Samarinda TV. Nah, tumatan hobinya main skater, Haji Ikeu membuka usaha gasan urang main skater bubuhannyai. Siapa nang menyangka, usaha nang dijalankan lawan bininya nginih bisa mendapatkan omset lima puluh juta sebulannya. Beuh, banyak banar pokoknya. Lakas sugih Haji Ikeu nginih. Nah, anak tahu kah kisahnya? Kayak ini kisahnya buannya eh. Awal kisah etam sebutkan, awal salam etam sembahkan, salam budaya etam. Haji Iki Usiah, lalaki baumur 25 tahun ngini, mamulai usahanya tumatan tahun kemarin ngitu. Usaha nang dijalankan sidin wayahini bamula tumatan kasukaannya lawan main skuter jar. Mulanya, sidin mambuka usaha ngitu dengan miinjam wadah tumatan kuitan sidin. Lawan bajalannya waktu, Haji Ikiu wan bininya mandirikan toko surang dengan modal nang dipinjam tumatan kuitannya. Usahanya ngini manghasilkan omset seganal lima puluh juta sabulannya. Pamasarannya ngitu malalui media sosial nang kaya Facebook, Twitter, wan macam-macam ai lagi. Canggih sudah sidini, kada kaya bahari manawarkan ke pasar, uyuh Jilai. Ini cuma duduk di meja ja. Bisa berhutang lah kawa kada. Ktp aja ada lah ktp.